kan hramthok zan in a dongh tiang a donghnak zan tiang zarhthum chung a karlak ah ngaihchiat mithlithlaknak um lo tein a thiang thlarau lam a kan hruai donghnak zan tiang a sunparnak pathian i langhter ca pathian min thiang thang si ko seh kai lawm taktak van kal lai ah hin cun a zarhthum chung nan sin ka um tikah ka kal lai cun ka thinlung nge a chia kan siang hna lo thlarau chung lei in a Laitlang ah kan nule kan pa nih an chim tawnmi cu hmangeih timi kha chunglei in thlarau i duhdawtnak timi kha a rak um. Kan siang lo ngai hna kal lai te hi mu nan za ti cungah dawtnak thinlung taktak kan nei hna kai lawm taktak le tuzing ah pei a biapi cemmi zingzan i breakfast a ka pe i ka thil a ka sukpiak i Ka herhmi vialte a ka tuahpiaktu hna a biapi cemmi lawmhnak bia chim ka philh cu a ka zohkhenhtu zingzing dawtṭha cung nu a ka zohkhenh ning hi a mak tuk kai lawm taktak si pastor nupi dingah ai tlak taktakmi nu si kai lawm taktak hmai chiat nei bal lomi si mak tuk an in ca an in hnule ti le a tisa i ciahnak kha sia cung ni tua hoi le kha khan kai cia anu hotel bantuk si hika hin siamang te na nai thiel la ti se le zeiti ten thla si te kha ni ti ka chon ve hoi ani hotel an rak ka chia hoi ai anin hnule te kha zunin tha air condition um hitum thawngpang dai lo ting ke mah te lawng kum hoi le Morris nu ni ti le khualtlung meleng zo chut biak a thiam taktak nan pahnih chong kai lo tu kan pathin i chuan an pe hna se min mai than pe hna se ti kha van chim ka du kai lom tak tak nan ka zo khen mi kai lom tuk ti kha tu zinga a chim ka phal ka phil sual le boy pa zo ni ka ngai thiam se nan ma zo ni ka ngai thiam zero ha zingzan in ak zohkhenhtu nan si cun a dang hika hin nik nu le pa zong kha sia party chukar zong kha nan sinah um ve se ti nan ka duh tuk ko nain kum kho lo a caan i zo lo cu te ti nan in nan chung tang te kan leng mat hna le kai lom tuk nik nu zong sasai thiam tak tak pastor mino long te nan nei hna le an nupi zong khualtlung leng chunh thiam min si kai lom tuk ti mi kha van chim ka duh tu zan ah dongnak zan ah Kan mino hna caan hman caan ah hin thawngṭha bia chim ding aa tampi a um i mino kong hi ka chim tawn. le Bawipa nih zaangfah hna sawla mino pawl zong Bawipa nih rak in ṭhawnter hna sehlaw tahchunhnak ah Khrihfabu chung kan cawlcanghnak hin nu le pa hi A cheu cu lai le sining a hong rami kan si tikah kan hmuhning hna a bi deuh. Cun i hruai ning kong zong kan chambau deuh ko lai nain kan si khawh tawk te le kan i zuam khawh tawk tein Khrihfabu ca kan ṭan cum ah vemi hi kan palnak tete hi rak kan ngaithiam ve u law i lak awk ummi hi i lak ve u law nun cawng ve u law cun Khrihfabu chungah thil kan duh lo nawn ning um tikah khin a tiah hnulei pinlei na si ahcun Satan ai lawm tuk lai an tlaih lai biak na phan kho ti lai lo zeiti a si mana keimah mangin mino ka si mira holh thiammi ka si zangthong ka si keimah mang khrifabu adam lai keimah khrifabu ka cawl cang lo cun anga lo timi kha rak i se chiu lo rol dang dak ulu rol kong kan cawn cang depression te hna mu anxiety te hna uh, zekati lai stress te hna zong hi rol ul thlacam nak in foi tu kan tei khawh si di keimah nih ka theih tuk cang ca ka ta kan khrihfabu ah battak tein rak ṭang u pulpit cungah kan pale nih caan an hman tikah nan lung a tling lomi tampi ko lai asinain aw hika zawn tein kan pale an palh sual hi tiah an fale tu hi zochurok tlak kan nung lai khrihfabu hi a si khawh chungin kan nunnak kan pek lai khrihfabu ai rawkmi vialte a remtu kan si lai timi kha rak ṭang u law hmailei ah thlachuah nan hmu thluahmah lai E a cheu cu an theih khawh lo caah an lung duh lo nawn ning um tikah biakinn phak lo an duh. Biakinn na phak lo cun Satan an tlaih cang lai. Nai nuam kho ti lai lo. Na thlarau zola na thinzung lung zola i biakinn kan kal peng le thla kan cam peng bu hmanh ah hi lawng kan si si kaw biakinn phak ti lo tik cun kan rawk dih cang lai. Kan thinlung kan thlarau Satan a kan sir dih lai. Cu tikah a phichuak cu straight nan nei cang lai depression nan nei lai biakinn kal nan i luam ti lai lo cu ahcun biakinn in zeitindah keimah tein kai nom khawh lai biakinn cu uh, ka family si caah kan khrihfabu cu kan family si caah keimah hi keimah tein kai nomnak ka kawl lo ahcun satan a ka tei sual lai tiah nangmah tein hi khrihfabu chung i nomnak ding na kawl lo ahcun pathian he i nom ṭinak na kawl lo ahcun satan an tei sual lai timi kha uh, van chim ka duh hmasa bik ah mu le kan umnak ram hi ṭihnung tungmi ram a si caah kum khat chung man ah hin pachung nau a thatmi ting sari bak an si ti si American ram ah tianung taktak siang ah zaw in kan chuak an ti hna cuti na rum tikah right freedom human right le freedom nih hin satan nih mun mala ka duh tuk kini kin american zong a ro tik tik a ro tik tik ama sa zana kan ka chim ruwa ka ti Franklin kha interview an tuahmi ah khan bian halmi kha amak tuk cu bilik ram fapa kha sianginn ah kan fale vialte an rawk dih ti cu zeiruangah tiin cachimtu pawl hi born again a si lomi lawng ti nih sianginn ah caan chim cang hna le tuah ko law tang ruk tang sari kan tuah sector kong ṭha ti nan cawnpiak hna cu a lung a fim lomi cu an fimter dih hna cu hel tlaknak ding in ka kaupi nan piak hna le kan Bible nih thihnak a timi kha kan fim an ti le hi fimnak Satan fimnak pe si ko cu scientist Bible kong zong thei lomi vancung kong zong thei lomi hell kong zong thei lomi pawl cawnpiaknak Bible law hmete kan zul lai Pathian law hi minung ser chummi law hi kan zul lai lo tinak salo a ṭhami lawng kan zul lai ṭha lomi kan zul lai lo Tianung taktak a ti thalmi cu American ram hruaitu pawl hi ti nai ngai jitama pawl hi kong zing ti lai Democratic le uh, Republican pawl vialte hi liberal long te born against Romani kan ram pian hrawh dih cang te American ram pian that khawh than nak ding ah cun ati Sianginn cachim pawl hi hrinthan born again mi saya simi kha cawngsia teacher pawl kan kawl hna hau ti cu ram hruaitu pawl zong amah bantuk kan kawl hau ti kei cu a ral zong a ṭha bak ka uar bak ka timi cu a van pe mi cu private sianginn kan timi huna hin a chungah liberal an lut chih cang ti cu kan umnak ram hi ṭianung tukmi Sunday school a diri lumi man hi o telephone chungah thilthalo vialte an zo dih cu Nu le pa zong kan i ral in hau. Khual ka tlawnnak tampi ah zeitindah an ka hal tawn. Sizapa ka piangthar cang le a caan ah cun ka straight tuk depression ka ngah tuk le i that ning law khoi dah ka kal hnga. Va cung kai ko hnga lo man ti caw na chuk bling hel ta lai. Mah le mah ai that mi zong van cung kai. Thi deng mang ro mi zong van cung kai ve. minung pathian tel lo man kan thluak kan tu kan theih ding si oh mah le mah ai that mi vancung kai khawh si lo an biahal mi kha an lung a fiang lo a hin than ciami i tha ti cu oh amol hna dan amol sual ti lo ah cun tin da ma i tha nak ding thilung cu rat khawh lai thiang thlarau a chum cang mi ni cucaah zeidah a kan cawnpiak mi ka si khoi chi ka tin mu Lainawng mi nih cun an chungah zungzal nunnak an ngei lo ti kha nan hngalh a ti. Johan khuatkhat la ngan pathum me leng ah lainawng mi nih an chungah zungzal nunnak va cu kainak ding nunnak an nei lo. Mi tampi cu ka piang thar cang. Zei bantuk sualnak ka thup van cung ka kai ko la poi lo timi pawl kha hel te ding nan si. a piangthar taktakmi nih sualtuah ah zeitik hmanh ah kan i lawm bal lo kan tuah sual hmanh ah kan umnak zawn a si lo ti kan theih le kan chung nih a cel lo sual tuah zong ai lawm pengmi kha zeidah zeidah si ka chim tawnmi cu zei ruang dah uico ni rawl ei uico rawl eh, sala vok ni thin vok rawl ei vok a si ruang ah maw vok rawl ei maw vok rawl si ruang dah vok ni ei vok a si ruang ah vok rawl ei cu Hell tla dingmi nih cun sualnak tu an i lawm peng. Biakinn phak lo zong lo zong hi zei an rel lo. Thlacam lo zong zei an rel lo. Balcani lo zong zei an rel lo. Zudin kuak zuk zong an i nuam. Kakha a piang thar taktak lomi thluak i ai fiangmi pawl hel ta ding bak an si. A piang thar taktakmi nih zei hodah sultu ai luk bal lai. Thaten ruahau cho hi kong rimi tete ven khana tam tuk ding so kan fale pawl nih le hi ka kan fale pawl mu cun nu le pa nung ri mi pawl zong ho po alei khuni ni ka hak chi pawl hi upat nui mere kan phan mi ani ning deu ngai cho hi ka chuak mi pawl cu burbuluk bak si ko kei chu ka khru nar nu le pa respect pek zong thei hlah an lu zei tluk a sau zong ah hin mu an kum hlei thum ro kum ah asia khin o ka fa na lu hi ti me a tha lo mo ti ka lu bak sela ka nu keimah nawi bak sin ti a tluk se sut kho right le freedom ni khana tha bak ko na A cei cei lo fale ṭimi dawh nan tam tuk cang hi. Zeiruang si nule pa nan fel lo tukmi theipar si ca nan fale ma nan cawnpiak ngam ti hna lo hi aw. Kei cu ka ti ko ka fale hi keimah ngan nan sele khol nan kai cang le nan thi la lo fim nak nan ka tei la lo. Nan nin nan thiam mi cu mira hol kun biura hi nan ka tei lai nan zei bantuk len vulei cung caan man nakin a zei ti nan ka phan kho lai lo. Zeiruang pathian fim nak bak ka nei ke cu ka ti ko. nan thinlung zong ka thei dih a nga lo ka ti ngaichia tuk a simi cu fale le nu le pa karlak ah interpreter hau mi tam tuk cang si tu hi lungro bak si ko khatakhan kan um cang le nu le pa dai than nak mun se le ka hi mu Batak tein thlacamnak mun si fale caah kan fale zong hi aw kan uni man hlam caan tam tuk cu aw ka fa sianginn ah zeidah na lung le theinak si hong ka chim tuah caan a tei kho lo mi um maw na hoi ho da si din nan um ning si na hoi hi khrifa ma fang na lung le theinak ma ra ka chim tuah na pa pathian ka umpi thla kan campiak lai hal langmang zong hau ve i pe te hau chu meeting tu langmang hau chu khata khan in chungkur khar kha ṭha tein mu lungrawk tuk a si hoi mi cu hika lei kan fale pawl in kum le riat tlin hi sualnak degree lak an rel cu a si kho lo tuk mi khi kum le ka riat ka tlin cang ahcun ka duh pawn ka um lai maka hel ta ding bak ka chim lang mi to tua ko lo kan lai pa kan fale an nap to ka thei bak mi mu american kan phak ka ka fapa sai lo ti hna khi atu kan man angan deu cho Levi te pawl van nei bik te pawl khi mu min ka van chim David te pawl khi atu American ram Pathian khur van man thlum ana so khitia pin si tiang ki an nu len pa sin an thang peng le biak an kal an tol bal lo lai pa Pathian ne thlop pek ba na chu khina pawl khi um na la selo American kan fale khi ti na ka tu na la kena pawl lawng nih khin mira hol cawnpiak khawh ko hna cu upa cawnpiak an duh ti lo annih cu kar ṭhangmi an si tikah an thlu an tlaih cang hna cu le kai chim duhmi cu mirang pawl zong hi mirang biakinn ah kai pum tawn le ti upa pi an si tiang ki inn dang an chuak hlei lo an nu le pa biakinn an kal peng ko cu kha bantuk pawl kha zeidah thluachuah mu ding mu salote pawl zong upa pi an si le atu tiang a nu le pa nawl ngeinak tang a ṭhang peng cu A fim ve lomi cu kum hleiriat tlin cu ka duh paoh in kum lan tik ah kha ka cu mi vanchia bak mi vanchia bak cucaah freedom le right timi hi dinnak le pathian nawlnge la thatnak le i lak lo in sual tawi ai lami kha cu nan vanchia tinak si ko zeiti awk tha lo atu cu ni a chim ngai lo ngai na thang asinain mu fa na neih ve te tikah na theih ko lai na fa na van zoh lai na dawt tuk lai i nu le pa nawl rek ngei lo man vialte cu na van zun tikah cun thluak chuahma lo te kan hawi le cheu khat kan nau le paul hi nupi in nei rih lo fa nei rih lo le nan fale cuti nan cawnpiak hna la a vei vei an ti chim cu aw fan van nei mi ciam mam le an i muai chok lo a se a chim rek ol khawh ning le Fale hna aw kan Pathian nih kan fale hna nu le pa cawnpiak tu ding van thlang na cun thluak chuah hi nga lo da aw hmur ka nem nga lo zero nga kan fale mangin avan kan cawnpiak tikah cun ti Pathian mai keram ah kun peng da ti lo cu kan tu hom yun ti lo cha zero nga a chim cu foi tuk practically nunpi hi a biapi cemmi si ka ti lengmang cu kan hawipa nih le atu american ah fa pathum pali van nei ve mu a neih hlan ahhin mi fa soi mang tuk cu aw fa van nei le mi fa ka soi man cu ka zun liar ti ko a fa na holh kholo cu pakhat a nge chet khawh ning thi deng cu aw kha bedang pi ka van pial le mu cucaah Jesuh nih a leh hna i nannih kong a rak chim tikah hin Isaiah va hmaan thiam dah a ṭial bantuk tein mizathiam nan si taktak ko a ṭialmi cu hitin a si Pathian nih aa thawh i hi mi nan in an bia cun an ka upat ko asinain an lung chungin an ka hlat taktak min nung serchommi nawlbia tu kha Pathian nawlbia taktak bantukin mi an cawnpiak hna caah an ka biak i zeihmanh an a ṭhahnem lo a ti nannih nih minung cawnpiaknak tu kha nan zul deuh i Pathian tiah a ti hna ti cun Jesuh nih cun a thawh ṭhan hna i nanmah cawnpiaknak tu kha fehter i Pathian nawlbia hlawt kha nan thiam ngaingai ko ee tiah Marka ngan pasarih a hmepruk ah kan cawnpiak Khrihfabu ah bylaw le constitution kan suai, constitution kan suai. Zul dingah kan suai, kan zul lai maw? Zul. Khi bantuk nih a kan tuah lo si ahcun ning lo rung kan um dih lai caah. Asinain chim duhmi cu kan fale hna zong nih mu hopo nih hi bylaw le constitution kan zul ahcun ziah Bible nih i ngaithiam u ngaithiam ding sangha lo maw? Minung serchom mi nawlbia vial zul tlung hi Pathian nawlbia Jesuh law vialte hi Australia law nan su le American law nan su le Jesuh law hite sui le ngun nakin a ṭha deuhmi law hite nanmah cawnpiaknak tu khan nan zul deuh i Pathian thawchuah hnawhmi nan zul duh lo. Khat ne tuak ko. aman bak cho bible nih kan cawn piak min pak men follow du tling lo i kanmah tu ning po um kan bylaw nih kan tlaih kan cawl kho lo constitution nih kan kan cawl kho lo eh a tha mo tha ko eh asan hi lo hi te pathian kan biak ning hi kan mah du pom biak nga lo te ama du ning pe biak ning si chu rian kan tuan nak abot pa am ko nan dul i constitution lo i constitution lo bot te lung to na hau kan pathian lung to na hau bible din kal vi hau te Cu ruangah hi kan kan fale zong an si ah Baibal in kan cawnpiak. Zo law ngakchia, kan, kan ngakchiat le kan nu le nih a kan pawi. An kan pawi le an kan pawi chungah khin an tuar atu lai le le bang kan rak ngakchiat lio ahcun tua ko law abu bak a facang bak ei ding a buaimi kan si nu le nih an thano hmanh ah caw hnuk hrai kan din ding um lo thlantlang ah thingthei pakhat ei ding um lo cu bu ahcun kan in hrin hna tikah thiri le nunri in American Australia kan in phakpi hna nupaw chung in nan van chuah zeitluk in dah nule nule an tuar thiri le nunri bak nan tuar caw nan zun ek vialte hnawh di nan si caw nu le nu thlum nan din cu nu le nu dor khat le mitthli dor khat i fale nih thi hlan lo cham khawh si ti lo cu mifim in i caan ṭial cu a cucu maw kan nu bom kan um hnawh hna hnga a kan hringtu ti he thi he a kan hringtu kan nu le kha kan pa le kha zeitindah si ding si kan dawt hna ding kan puat hna ning atu kan ni ni mawṭaw kan mawng nan ni a hnu le ne cit kan sifah kan mirangholh thiam lo bu tein inn ṭhaṭha kan sak motor kan cawk nanni nan i cit nu le pa kan tar deuhdeuh lai nanni hmai lei nan ṭhu lai nan mong lai nan i cit cia kan cawk lai atu ah ka fa na rawl ṭa maw nute pa te kan in ti hna kan tar deuh lai ka nu na rawl ṭa maw ti ding si ve hnga lo maw cucu bible law an ti pei cu bible a ṭialmi vialte hi teh Bible a rel cawk lo rai tial biakam luna biakam thar a khat tuk. Cucaah minung tampi hi nun kan i palh dih. Bible hi sala Pathian na biak sila bia lo lo lo i batak lo lo lo thluachuah mu ding in bia lo lo atu kan um tuning chu van thluachuah zong mu ding lo vawlei thluachuah zong mu ding lo ah Lungle thei olok olok chong dok nu mi o. Australia park zong i mo ka nu o ka thila timi kal nang nan nei ti tung lo. Lai tlang kir tila kir na am ti lo hi o. Van chong long lan dik tar chang chu o. Kei chu ka ti chu American park na azai lang mang mi chu bi fut fak nan sik ti. Vulei cung mi vialte nei Australia le American park an du di so. In le lo zuar ti zong an phan kho lo chu. cui ka thi la ti pathian nawl i ngeih lo i ngeih lo dupa um um mui mu bawipa le man kan cawn piak ka thi la ti american le banga ka ti ton mi cu american pinah vawlei cung aram ṭhawng um ti lo kal naam ti lo vancung ram te kan um kan ti le hel ram baka kan um cu ti vawlei inomnak atam ning satan thil ti atam atam tuk cu cucar dai khannak ram a si lo e Cucaah kan fale hna zong hi kan fale caan hman si caah hi kan mu. Vulei ah hin minung nih hin nupi ṭha kawl phung a si ko ee, va ṭha kawl phung a si ko ee, asinain Baibal ah tak an si lo. Kan fale khan nan min ka thi na lo mu. Va ṭha nih na duh ahcun, nupi ṭha nih na duh ahcun, nangmah ṭha ma sat. Jesuh cawnpiaknak si. Vei aw nungah daw tete kan fale kan in nei hna mu. Na din fel tuk. Tlangval nei lengmang mi na si lo. Bible chan na rel tuk. Bawipa na ti biak na phan peng. Na nun ai daw tuk ahcun na ca hin na thei lomi pasal bawipa nan pek lai. Khalong a si lo. Nangmah ka mi vialte nih ani cu mu. Ai toidor ngei thiam nu nei rol a ul lengmang Bible ca rel tuk. anu le pa nawl ngai tuk kan khrihfabu amah bantuk khin um lo pa vialte nan in duh lai an co kho lomi kha an, an ngaih cio ko lai cu cu bible ning si oh mi tampi nih hin miding kan kawl lai kanmah kan ding lo ka chim lengmang kha a ram thawk zan am a si kha zeitikah dah si ka 2001 American ka phan Kha lio kan British bia rak lar tuk cu aw. Vuleipi thein kei cu ka varzin bak ti ai cawng ya cu. American ram an nungak simi varzin mi an tlawm te aw. Lakphak didin tluk mana sak tin har si an re lo. Hel ta ding an si tim su. Alar ning a sual tuk cu aw. Khaban tukin Pathian i vancungin vule zo tik zongah hin Jesuh bawi tu dingah nu ki bak kawl lo ai do mi kawl hna lo. Mary anau thiang bak mi pa thelu mi kawl cu kha. Nu a varzinmi hna hi atu ram ṭha an har tuk. Pathian nih a kawlmi hna thluachuah pek duhmi hna cu saram bantuk a tlongmi pawl tam tuk ngeihchia tuk a si ka. Cucaah nannih cu pa zong nih nupi ṭha nening ti na duh ahcun nupi ṭha a neitu Pathian lung na ton hau. Baibal carel thlacam Pathian pennak kawl biakinn phak peng chira si kan pek ṭhat in fek te um na carang ah na hal lomi Pathian an theih piak nupi kong ah kei hi ka rak hrut ngai nan kanu nih rawl a ka ul piak lengmang kanu pi kong ah a kul piak lengmang cawi pa nih a ka pek mu kima kha cu ka rak hru ca ka thei lo nu le zong nih khan thla campiak a ṭha mu biatak te mu kha asia cu nika zona hin ka tuahmi vialte kha na hngalh dih lamhlapi khin ka ruahnak vialte na hngalh dih ko hna rian ka ṭuan ah siseh ka din ah siseh na ka hmuh ka tuahmi vialte na hngalh dih ka chim hlan in ka chim dingmi vialte na hngalh dih na thlarau sinin khawzidah ka zam kho lai na hmaikan khawzidah ka thu kho lai tiah samzal sawm thum le pakua relnak pani pathum pali pasarih a kan hmuh ihnak kha nan um zongah Bawipa nih a hmuh dih hna lihchim nga lo pathian deh nga lo nulepa hmu ka lo kar zongah cate hmu lo kar zongah aho pastor hmu lo kar zongah kan tuahmi vialte ihnak khan kan tuahmi pathian nih damei cangmi nak fiang deuh hmuh au fa ban luat balai lo na thlarau sin luat khawh selo ti keimah ṭon ṭok chommi selo bible nih a chimmi si psalm zale sawm thum le pakua Relnak pahnih pathum pali paruk ah muk pasarih ah dillonak thlai ci na tuah cun harnak na zun la i na rian thei tlai cu fungfek phungthluk biang an kul hnih relnak prit ah nungak tlangval nih hin nan duhmi poh keimah rei na til na tuah khawh ko eh siang kai lo zong nangmah rei zei ban poh nangmah rei asinain ka chim cangka Pathian nih a kan hmuh dih caah Bawipa biaceihnak na sin a phak tikah cun rei le rei lo um lo na cei te ko lai. Hangfa hmanh kan luat lai lo. Minung nih kan pem lo caah kan duh paoh kan um cu. Maw tlangval hna, nan tlangval leo kha lawmnak in hmang ko u. Nan tlangvalnak nan tlangval leo ah hin nan lung nih lawmnak hmu ko seh. Nan duhmi kha tuah ko u. nan lung duhmi kha hmu ko u sihmanhsehlaw nan tuahmi thil paoh kha Pathian nih bia a ceih lai ti kha hngal ko u ti bak cu nan tuahmi vialte Pathian nih hngal ko mi fanu ngaihchiatter law na zun bak lai mi fama ngaihchiatter law na zun lai na nu ngaihchiatter na pa ngaihchiatter na zun lai lut khawh si lo Hi tiang in Pathian kawl hmanh vawlei na ca van ram khat chuah van cung chuak li chuan hmuh lai. Pianthar tia lawng ah za lo. Cucaah kan Bawipa Jesuh Khrih cu a nu pa chung rong chuah tikah kum sawm thum a si tiang hi a pa rian a bawm a nu rian bawm pengmi si. van le vawlei uktu amah bantuk vawlei cung an um bal lo va cung zong an um bal lo hi kan bawipa jesuh kri hi apa carpenter rian a tuanmi lettama rian tuanmi si a rian a bawm peng anu rawl chum tikhin a bawm peng timi bible ah ṭialo nan nu le pa kut tangah nawl ngai te san kum zet kum sawm thum me te kum le si tung lo ka ti to mi cu lai tlang ah khan kan no lio ni bantuk rak kan cawn piak na kan ṭha tuk cio lak ti a cawn rim kan cawn piak bal lo Kanmah tein kan kawl kan hmu chungmi cu. Cucaah Luke a ngan pan ni relnak sawm nga le pakhat ah cuticun Jesuh cu an sinah Nazareth khua khan a kir i a nu le pa kut tangah nawl ngai tein um hi vialte hi a nu nih a lung chung aa cinken dih cun Jesuh cu pum leng siseh fimnak leng siseh a hung ṭhang i Pathian hmai le minung hmaiah mithmai ṭha a mu ti nulepa nawl ngeih hi thluachuah hmuhnak mit nih a hmu khawmi pathian cu nulepa cucaah na pa kha humlet a si zongah trawngsa a si zongah zuling a si zongah mirang ca ka khan nan thiam lomi si zongah na pa a nawl ngai na nu upat law thluachuah na hmu bak lai hi thawngtha ka pe hnu hen mu ka rak chim tawn bawipa pathian ka pa thihter ila ka nu thianter ila ka pu le ka pi thihter hna la kei kan ka ṭan va leo ka nu le ka pa lungfah tertu ka si caah ka tlung kan tlung lai i an hmai kan khuk kan i bil lai i ka ka ba kan ka pa na lung kan fahtermi ka ngaithiam mu ka nu ka ngaithiam mu an ka ngaithiammi ka theih tuk thluachuan kan pek hlan lo cu ka nu nunnak la hlah ka pa nunnak la hlah ka pi le ka pu zong ka ti hna le 17 ah kan va tlung le an kan tuah bak ve mitthli rel cawk lo a luang cucaah ka kan fale nih ka pa thluachuah rak ka pe tua ti ding a si pathian hmai kun ding a si cu hnuah kan rak kir hnu cun bawipa lam hla pi kan um ca kan halmi na tlinter ca kai lawm tuk an nunnak na lak hna zong sile nangmah nawl ka ti cucaah ka pa kha bat ka van pem tikah pa le dawt hi pathian dawt zero ha ti sia cun pathian hi kan muai kho lo kan tong kho lo pa nu nu le pa dawt hi pathian dawt bak Kata khan ka van pem tikah tuan deu ka chim bantuk khan ka nu le ka pa kha thlantlang lei lei ah kan chiah hna lei kha a nuam tuk thlantlang kha mu facang ṭin zaruk hrawng a vuimi kan nei lei kau pupi khi asa asa nga kan khi kau pupi kan nei cu mu inn kha special in kan sak piak hna tikah an i nuam tuk sola om mei om an nuam tuk tikah telephone in zikti lai an phone card khat telephone ka hei rawn piak lamang hna tangka ka kuat lamang hna tikah an i lawm tuk ton i Eh ka fa kan tar le na kan dawt tuk na kan zohkhenh kan i nuam tuk an ti keini ka timi cu ka nu le ka pa tangka kan kuat mi hna mu bawipa he tang ka kuat awk that lo ta nan mah kan kuat mi na bawipa ka kuat tin dok ruwa chu ka ti ani lom an mi thla ton chu thlat chua mu ram kai thok chin lamang kai thok chin lamang kai thok chin lamang Cucaah ika nu le pa nung rihmi zong Laitlang kan nu le kan pa kan chon hna zongah zeitindah ka nu ka chon ah ka lawmter lai ka pa ka chon lo ka lawmter lai kei zong ka nu le ka pa ka timi cu kei cu rum kai tim lo nan duhmi pahu chim law tlinter dih kai zuam lai sau nan nung ti lai lo nan nun chungah dawt cikcek kan zuam hna lai bawipa ka nu i chan saunak pe lo ka nu ka pa chan saunak pe ka ti nan ka pa cu apum thiang thlarau bia kan simi kha kua a rak zuk tuk caah attar le kan kan tuah kho ti lo sawm ruk le kum sarih sia kan thih ta bawipa ka nu lawng a tang cang ee nun sanak pe san sanak pe atu fa vialte ca thluachuah phurtu rak kan ser piak ko bawipa ka nawl lengmang cucah higa kan fanu kan pa hna zong bawipa ka nu ti awk na ka neih ter rih ka pa ti awk na ka neih ter rih kai lawm tu ke ka nu i chan sanak pe lo ka pa chan sanak pe ka nu le ka pa am nala salo vulei cungah ka chuang lai lo e bawipa vulei cungah nu le pa nei lo mi an tam tuk kai lawm tu ke nu le pa ta thlacam tu ding nan za cang cu kan i palbia kan cawnpiak khotu ding an si cang abraham lincoln nih zeiti bawipa pathian ka nu i thluachuahnak pe ka si ciami vialte ka nu ruangah si ka nu um ruang vawlei cung ka um ve i ka si cuahmahmi ka nu ruangah si ka si te laimi vialte hi ka nu ruangah si ka nu thluachuahnak pe ti bak kai cawn bak ve mi si cu mifim mi nih an chimmi cu kan i cawhdawh pei si cu ngakchia hna nan nule nan pa bia ngai hna u tiah kan cawnpiak hna efisang an purhme pakhat ah hihi re sawsawh men ding silo tuah taktak dingah na pa fim tuk lawngah ti lo mira holh thiam tuk lawngah ti lo na nu hi a ṭuan kawl kho tuk lawng ti lo na nu le na pa ram lo cun vawlei cungah na um bak lai lo caah zei bantuk sifak miru da si zongah na upat bak lai ti si ko order si aming si thluachuah timi hi nu le pa in ai thok ti si cu kha ka van pem tikah nu le pa kha dawt cik cik ka van pem kanu zong khi kanu na tangka di deng maw ka ti ka hal peng cu Na nu le na pa upat hna ti hi nawlbia hmasa bik a si ti cuti na tuah ahcun na ca ṭha lai i ram chungah saupi nung lai ti a chap chih vulei cung na tlon len chung vialte na ca a ṭha lai nu le pa nawl ngei cu thluachuah hmuhnak nu le pa dawt cu pathian dawt nu le pa upat cu pathian upat si ko Baba nih kan zaangfa seh. Nangmah an hringtu na pa kha bia va ngai. Na pa kha fim tuk lawngah ti lo. Nule pa nih cun kan ruh pek, kan fim pek ah fale caah a ṭha lo ding in pakhat men kan tuah bal lo. Kan thiam to tein ka fa hawi tluk seh. Khat chuah mu seh ti kan duh caah kan in chimmi hna kha zeirel lawm ning si lo. nangmah an hringtu na pa kha a bia va ngai. Na nu kha a tar tikah serset la. ngakchia cu tangli tanga tangruk parent and teacher conference te nakin nu le pa zapi min cu nan ngakchia si zazeng thelo mu cuza hika tu ahcun mu na nu a tar tikah na sersat lai lo laimi zong lai le kan ṭhanning ka zoh hmanh nu le pa sersat mi kan tam tuk cu aw minung kan rak i palhmi tam tuk na nu le na pa cu lawmhter hna na nu le na pa lawmter hna nangmah an hringtu cu lawm tein um seh ti cu a kan hringtu kan nu le kan pa lawmter kha pathian lawmter si caah thluachuah hmuhnak bak si kei zong Bible ka van rel tikah a ze kai lawm khawh ning hi hi kan pe thluachuah vialte im ko hi bawipa kai lawm tu ke Bible hi o thiang thlarau nih an bawm lo ahcun na rel ko na lung fiang la lo kho thiang thlarau nih an bawm ahcun mu tlang hnih thum te kan pe mi nih kan nun a kan sersiam ning khor su sui le ngun dai man nak le tha deuh timi su zei zeitin dah tlangval nih thiang te na um lai na nawlbia zulnak thawk in thiang te na um lai nungak tlangval nih thiang ten kan um kho lai Bible tampi rel nak in thlacam langmang nak rol langmang nak thiang ten kan um kho lai a nawlbia lawng te zulnak in thiang ten kan um kho lai ti ka thinlung dihlak in na ri okay in kusih cacun bawipa sinah bom rak hal lo mu hei kan na khan nangmah cungah sualnak ka tuahnak hnga lo na nawlbia cu ka lung chungah kaa chiah ti bible ca nan relmi a tlawm tuk kha nan cami a tlawm tuk ahcun vulei pa lawng nan tlanh si ahcun Thiang thlarau nih ukmi si loin hi vawlei nih an uk lai caah khan thlarau zawmi na si lai caah na cungah sualnak ka tuahnak hnga lo na nawlbia cu ka lung chungah kaa chiah ti upa ngakchia zong nih sualnak kan tuahnak hnga lo dingah ṭha bingmi cu Baibal tampi rel thla tampi cam rawl tikah Pathian nawlbia tampi kan chiah tik amah nih kan control kha ruangah sualnak tuah kha mu kan tuah lo Tlanval lio pum saduhnak kha okay. Timote kuat hnihnak a ngan pahnih me kul in hih ah tlanval lio pum saduhnak kha zamtak i zuam hna law ti nungak tlanval lio i pum saduhnak thihnak simi kha chiatsernak simi kha zamtak i zuam hna law ti kan bawm ko tiah Bawipa sinah thla cem lengmangmi hna he dinnak le zumhnak le dawtnak daihnak kawl kha i zuam u ti a zuam bakin nai zuam lai e ca kan i zuam bantukin nan i zuam ve lai ti si tan van lio pum saduhnak zamtak i zuam law Bawipa au ka bawm ko ka bawm ko tiah Bawipa sinah thla a cam lengmangmi hna he dinnak zumhnak le dawtnak deihnak kawl kha a zuam bak in nan zuam hna lai amak tuk hi cawnpiak na cawnpiak chin hna law nan zul lai tiah ti hna Timote kuat khat a ngan pali melei khat ah Timote kuat khat a ngan pali melei khat ah hi cawnpiak hna hi cawnpiak chin hna law nan zul lai ti hna na kum a no ruangah homan nih in zom te hna la seh kha sihmanhselaw bia na biachim na holh rel ah siseh na zia na za ah siseh dawtnak zumnak le thiannak na ngeimi ah siseh zumtu hna ca tahchunh awk tlak va si tuah a ti ka van rel bak hen mm. ka zuan hnawh bak babel tlang kan ka cawng lo kum no de in pathian din tu kai thuk cucaah ka van rel ti ka khuai tuk i ka biachim ka holh rel ah siseh ka zia ka za siseh dawtnak zumnak thiannak ka ngeimi ah zumtu hna ca tahchunh awk ṭha ka si ko nak hnga thiang thlarau rak ka bawm law suingun chawva kan hal lo rak ka bawm rawl ka ul bak bawipa rak zangfah bak ve in ṭha lo ṭha nan kawl bantuk kan kawl ve kan co bak ve hi ni a rin mi thlachuah cu vancung thlachuah vancung thlachuah thazang man khi ti lo eh vancung thlachuah sia Hi cauk chungah ui Deuteronomy ngan som thum relak para Deuteronomy ngan som thum relak para hi nawlbia cauk chungah aa ṭialmi phungbia le a nawlbia hna kha ul awkah nan nih nih Bawipa nan Pathian aw kha nan ngaih i Bawipa nan Pathian leiah nan lung dihlak le nan ruahnak dihlak le nan tuahnak dihlak in nan i mer paohpaoh ahcun aan rumter hna lai zeicahtiah nihin ah kan pekmi hna nawlbia hi nan caah a harmi a har tukmi le nan phak leng a si lo ti minung vancung kan zoh hna le kan cawnpiakmi hna nan tuah khawh lomi pakhat um lo nan duh le duh lo si nan thinlung dihlak nan ruahnak dihlak in nan ka biak nan ka nawl le nge cun rum nan duh tukmi kan pek hna lai cu lawng si lo nan ca a har tukmi hi pakhat hmanh kan pe hna lo nan tuah khawh ding level ka theih tuk hi zuan no law vancung ka chuah vawlei ka chuah taksa ka chuah cun kan fale na zuam u siang nan kai tikah bawipa ka thluak in fimnak ka pe ka kuat ah kumbira thiamnak ka pe ka thinlung hi nangmah nih ka control ca ka cawnnak ah nangmah nih ka bawm fim na kher Solomon man nih pe hal cu rakhal man u bawipa nih pek na lai keimah zong khal pek mi cu bawipa na pathian nawl pek ding in na nu le na pa upat na bawipa na pathian nih an pek mi ram chungah na chan a sau lai i nangmah caah a rem rel lai ti deuteronomy ngan panga rel lak hlei ruka kha atu hi pasarih ti sau tuk rih lo okay Baibal ah hin zeitluk in dah Pathian nih sual a huat ti si ahcun Deuteronomy ah ngan thlei kul, kul le khat relnak hlei dah mipa pakhat nih a lung a khong i ralchat a hmangmi fapa a ngei i a pa bia siseh a nu bia siseh ngaih a duh lo i an chimhring nain zei ah a rel lo ahcun a nu le pa nih an tleih lai i a khuachung upa hna sinah a umnak khua hauka ah cun an chuahpi lai. Cun khuachung upa sinah cun, hi kan fapa hi a lung a khong i ralṭhen a hmangmi a si. Amah nih kan bia ngei duh lo, mi hrokhrol le zurit hmang a si an ti lai. Khi tikah khuachung upa vialte nih lung in thirak in an cheh lai cuticun ṭhatlonak cu nan lak in nan then lai i Israel mi vialte nih an theih lai an ṭih lai hori dah tuah Pathian i law serpiak hna khi tluk in Pathian nih hlan lio ah nungak tlangval fale sual mi tak na tuah hna cu kan Pathian sual a hua tuk khati nan tuahmi an hmuh tik an ṭih lai i Israel ram chungah nan fale nungak tlangval pawl nih sualtu an ngamh ti lai lo ti atu kan chan ah khan thil ah kan an cheh hna la tinak si lo mu hlan lio kong ka chim si khat tluk kan pathian in sual huat cu miṭhalo mi nih cun pathian pennak cu an co lai lo ti kha fiang te nan hngalh nanmah le nanmah i leng la u nu, nu nih nu he sualnak pa nih pa he sualnak a tuahmi, a tuahmi cu ti Pathian pennak chungah covo zeihmanh ngei lai lo. A cuar cun America ram ahcun nu le nu nan i thi kho, pa le pa nan i um kho ti so. Baibal nih zeiti nu le nu pa le pa ai ummi cu sualnak tuahmi cu Pathian pennak chung rim ah covo pa hmanh nan nei la lo ti. Nu nih nu thil thuam a si la. Nu nih pa thil thuam aa ti awk si lo. Pa zong nih nu thil thuam aa ti awk si lo. Zeicahtiah cu bantuk in a tuahmi paoh cu Bawipa nan Pathian ca fihnung a si te. Pa nih nu thil thuam mu, tumbul te hna kai thlaih, ka hna vih, ka hna tuah mu. Nannih tlangval pawl nungak pawl kan hmu hna lo mu. Nanmah Australia ram ah hin tampi ka hmu hna cu. Zerona city si cun anmah lakah Satan a penmi hna an um le hihin an i pa nih kaan i tuah cu tumbul lianpi kaan i tuah ka rona nih vi cu mah kha an i cawng cu Satan nih thluachuah pek tuk ve cu lekha kha Bible zei ti fihnung a si ti cu Pathian caah fihnung a si ti zeitingrah Khrihfa ṭha simi nih an lu hi ṭha tein ne Mirang zong si ho thil thuam thiang lim tein ru Khrihfa ṭha simi po nih kan hawinu kan naunu pakhat pa cu zuri tuk le cawnpiak an kau an farnu te hi nawl ngai ngai ko nan tumbul hi ka nai ton li ka han tikit atua le ka akhat di zaten akhat di ata ca cama ca hin amit thli ta thluama Kei nih ka timi cu na tlak awk buai hlah. Nangmah hi thlachuah mu na duh maw? Na tla i thlengse ti na duh maw ti ka duh e ti. Thaizing zarkhat chung crusade ka tuah ding si aw ni siri chung thaizing ka rat tikah na tumbul hi a za te nak phoih dih pakhat lo rak i ton ka ti cu cucu pat nawlngaih kan fial le na tuah cun thluachuah na co lak ti le ai phoih dih bak ve le Anute ni timi cu kan in chungkhur karah ai thleng cem bak kan i zohchun bak mi si ti cu cu nu caan van kal van kal le a tar zong bawipa nih thlen ve mu bawipa nih zangfak khatsa khan nawl ngei kan fial na tik a tuah taktak mi nih thluachuan hmu cu minung tampi cu kan pem lo ca khan mu cutin rak tuah kan ti te a ka fial rua sawh tin cu ti an rel cu kan chung ah pathian um cu kan fial mi hna tuah cu thluachuah mu nak cu

Sualnak dang nih cun a pum kha a hnursuang lo. Asinain nulepa sualnak a tuahmi nih cun amah pum chung hrimhrim ah khan sualnak amah tein a tuah bak si ko cu. Korin kuat khat a ngan paruk a mere dah. Thil dang nih hin cun thlarau le pum he a hrok kho tuk lo ti cu. Nulepa sualnak tehna cu ngeihthiam khawh a si lomi sualnak.

poh ihpi in i thurhnomh hlah. Nu zong nih saram he ihṭi awkah i pe hlah seh. Mah cucu ningcang lo a ti. Asanain Pathian thelomi pawl cu an uico zuatmi he an i nam ku cu. Mirang nu cu khuruar a si vemi cu uico hen do hetchat an i nam ku cu. Cutuk cun kan vale sual cang cu. Nu he nu le nu i um zong poi an chia lo. Pa le pa um zong poi an chia lo. An nu sinak ah surgery an tuah i pa sinak an but. Pa sinak ah surgery an tuah i nu sinak an but. Cutluk cun kan vale sual cang cu. Ti anung taktak mi ramah kan um cu. America nih a tuahmi pawl i cawn cu aw. America nih a poi taktak timi si cu. Cucaah numan nih khan ningcang tein hman awk a simi nu sinak cu ningcang lo pin a hman i pakhat le pakhat an sual ti. Roma ngan pakhat a me kule ruka. Nu cu van i Pathian lungtling le nu le pa lungtling in thlacamnak in i um ding kha si. Asinain kha bantuk tu a si loin nu le nu tu kha an i um ti. A ti ṭhami zi ti pakhat le pakhat kha an sual te. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in pa zong nih khan ningcang te i in nu he um awk a simi kha an lawt i anmah le anmah kha sualnak an tuah ti. Cu bantuk ningzahnak zingzah awk thil cu pa nih khan an tuah caah cu bantuk thil ṭhalo nih hmuh awk tlak mi dantatnak kha an hmuh ti bak cu thil thalo kan tuahmi vialte hi nangmah lawng nih na zun bak lai lo na fale na zun ṭhiṭhiam lai heltaknak cu si lo ee kha saupa ka van chim cang ca ka van kal lai kha minung zong hi kan thi tikah Zumtu a simi paohpaoh hi kan thi tikah hin Jesuh hmai kan chuak dih lai. Baibal ah tampi kan hmuh. Na nunchung kan nunchung mi vialte hi Jesuh hmai lang dih te la. Ṭhatlonak na tuahmi vialte lang dih lai, ṭhatnak na tuahmi te lang dih te lai cu. Biaceih awk ah Pathian hmai kan chuak te lai. Korin kuat nihnak a ngan panga a hme parha. Kan ni cu kan dil ah kan khri hmai ah kan chuak lai i amah nih bia kan ceih lai kan pum in kan nun chung i a ṭha siseh a chia siseh kan tuahning cio ah kan hmuh lai vawlei cung na tuahmi vialte na hmuh dih lai na luat lai lo Khrihfabu chung i na sertian na lang dih lai na ṭhan na lang dih lai na dinfel lo na lang dih lai na dinfelnak lang dih lai nungak tlangval an tuahmi vialte chiah ta ding pakhat hmanh lo khakha khakha cawnpiaknak kha tutan ah kan chim lo cu ruangah zumtu hna hi kan pianthar nu sualnak tuah ko si maw sie asinain sualnak chung ai lawm ti lo kan ti kha johan kuat khatnak a ngan pathum me pakua Pathian fa simi nih cun sualnak a tuah peng lo. Zeicahtiah a chungah Pathian thlai cim cang i ti. Pathian cu a pa si cang ca sualnak a tuah peng lo ti. Sualnak cu kan tuah khawh si nain Bawipa nawl ṭhan lengmang i rawl ṭhan lengmang hau cun tuah ti lo. Tuah ti lo. Kannih nih sualnak Johan kuat khatnak a ngan pakhat a hme pariat ah kannih nih sualnak kan ngei lo kan ti ahcun kanmah le kanmah kan i hlen a si kan chungah biatak um lo sihmanhsehlaw Pathian sinah kan sualnak cu kan phuan hna ahcun a dingmi le zumhawktlakmi a si caah a biakamnak kha let loin kan sualnak kha kan ngaihthiam lai i kan palhnak vialte a kan thenpiak dih lai ti bak a si cucaah na pianthar nu ah sualnak na tuah tikah pianthar ṭhan le mang hau ti lo le rawl na van ul tikah thla na van cam tikah na chung ummi Jesuh nih kan pa Pathian an nawlpiak lai ti si Baibal ah tampi kan hmuh ah cu kan cawng manh lai lo mu Bawipa nih an zaangfah na lai pianthar nu sual na na tuah tikah nai nuam ti lai Bawipa na nawl tikah an ngaihthiam lai cun tuah ti lo nuam tikah an ngaihthiam bak lai khakha van chim ta ka duhmi si foni ka hin ah Ka fapa, na pa cawnpiaknak cu ngai law na nu ṭhithruainak cu hlaw hlah. Zeicahtiah na lu caah aa dawhmi pangpar ṭhirual an si lai i na ngawng caah pumṭek thi bantuk an si lai, ti phungthluk bia ngan pakhat a me pariat pakua. Ka fapa, ka van kauhter lai, na nu le na pa cawnpiaknak kha ṭha tein ngai law hlaw hna hlah, na ngaw i ngerchih. nangmah na pum vialte thluachuan petu an dawhtertu an ṭamtu si lai hi tluk i Baibal a ṭhami zia kan rak hmu lo zia kan rel sawsawh ka van rel tikah a zei ka nu hna hi rawl ul lengmang mi thlacam mi biaphuan nei mi si le nu nih an pem ve lo le ka rak nehsawh pa hna cu an lam peng phone nan zia ṭha lo ka ti lengmang cu atu ahcun ti ka nu ka dawt ni hi ka nu nan nih cu van cung pen nang nan pem na fa nih ka pem cang la aw kan chimmi na ngei la aw thlarau rat ṭuan ṭuan nang na pem tuk hi aw ro e ti din zong rak ra ding la zan le ro nei la lo ti tampi na din lai e ti si ka chimmi po a zulh thluamah phone kan i chon tinga na du po na chim la lo aw na ral ding la aw ti aw ka fai bantuk an kan cawnpiak bal lo met oh kan cawnpiak cang tu na theih cang cu hi atar le nu na cawng ciam a tar tuk cang cu nu atar tuk timi cu tar tuk si lo eh atu tar le nu na cawng ve cu ro ai ral hing kha curunga nun cawn nun cawn kan ti lamang kha hi ka hin lai le na nu na chot lai ka hin mu kan fa le zong hin siangin na kai lai na nu kha chawn ta law ilom se Nong lawi tikah ka pa ka phak ding ah cang ka nu ka phak ding cang zeiti ka chun ah dah ka lawmter lai kha kan fa nih tuak hau cu nu le pa zong nih ka pa hi zeitin dah ka chun ah ka lawmter lai ka nu zeitin dah upatnak ka pek ka lawmter lai pakhat le pakhat kawl peng hau cu mah kha babel chavani ka casau tuk ding si cungah khan mu cucaah ka na chim ko oh sorry nan bia chim nan hor rel cu a zungzal in nge nuammi le a ṭhami si awk a si na nu na chawnh tikah na pa na chawnh tikah na fa na chawnh tikah a zungzal le ngeih nuam mi pa le aw kha fa le ca thlum ti takmi nupi le aw kha va le ca thlum mi va le ca nupi le ca thlum mi fa le ca thlum mi te khan nan i kawl piak lai e ti cucaah bawipa nih kan zaangfah seh mu cucaah kan fale zong nih hin sianginn ah nan tonmi nan lungretheinak kha ka nu sianginn ah cu bantuk lungretheinak ka nei ka pa cu bantuk cu ka nei an in ti hna tikah e an thinlung a ba cang an stress cang ni ti na theih tikah zeitindah ka chawh kan hna lai ka lawmter lai na ro lai lo na mui na langhter lai lo kha bantuk na tuah lo maw in chung na fale nan duh lai lo an pal ning tein dan na tat na sik le na mithmai chine pek ahcun na fale in chung an duh lai lo i lek chua lawng ten duh cang lai ca inn chungah zeitindah kan khum khawh hna lai i kan lawmter khawh hna lai na kawl piak hau thla na cam hau hi aw ani nak khan ah an ihkhut cung tiang an um lo kara thla na cam lai an chantling tiang thluachuah na pek lai thlarau chevel te dawi piak dih lai cu nun tampi ka kana thiam rih lo cu na chawn ve hau ka lai cu a Cucaah tuzan cu kan van lawi ding a si le len tete zawn nan ka duh lai kei zong kha thil timhnak ka duh lai cah khan saupi van chim cu chim ti lai lo le mu phungthlu biang in pathum he pakhat te kha tlawmpal te ka van rel ta lai ka fapa na pa cawnpiaknak kha philh hlah ti tuzan i kan cawnmi le na nu na pa cawnpiaknak hi phil dingah kan chim lo i cinken dingah i nunpi dingah sihmanhsehlaw na lung nih ka nawlbia cu i cinken hna seh i cinkennak seti zeicatiah nun saunak le chan saunak le nun duhdimnak kan pek lai felnak le zumhawktlak mi sinak i chuahtak ter hna la ti na ngong ca na ngong ah i ngerh chih hna law na na lung cu ba i ṭial hna cuticun pathian le minung mit hmu ah mithmai ṭha thangṭhatnak na hmuh lai ti nu le pa nawl ngeih cikcek hika chung ai chiah peng kanu nih zidah ka chim kha ka pa nih zidah ka chim kha Pathian aw pi nan chim lai lo ca nu le pa hmangin Bawipa nan cawnpiak caah na ngo ngerchi hna law ti nun saunak chan saunak thluachuah timi vialte na hmuh lai cuticun hika Australia ram ah hin minung hmai ah siseh Pathian hmai siseh mit hmai ṭha na hmuh lai e tiah Baibal kan cawnpiak Bawipa nih kan zaangfah seh ka van donghter lai hika hin Jesuh cu kum sawm thum a si tiang nawl ngai te na ṭhang le hika kan fale vialte hna hi nu le pa nih na huam lo ngaimi rian an van fial tikah toidor te van tuah kha Pathian nawl ngaih thluachuah hmuhnak na nupi nih rian an fial na huam lo ngai nan van tuah piak kha thluachuah hmuhnak na va nih rian an fial na duh lo ngaimi an fial van tuah piak kha thluachuah hmuhnak kha tak kan doh nun kan cawn cio cu oh Bawipa nih zaangfah hna lai i thluachuah tampi nan co lai. Luke angan kul Luke angan pahnih relnak chawma le pakhat te ka rel ta lai. Cuti cun Jesuh cu an sinah Nazareth khua khan a kir i a nu le pa kut tangah nawl ngai tein a um. Hi thil vialte hi a nu nih a lung chungin ai cinken dih. Cun Jesuh cu pum le in siseh fimnak le seh hung ṭhang i Pathian hmai le minung hmai mithmai ṭha mu ti mi chambau ka si ti ai hngalmi cu lulawm in a va si dah Pathian nih a salah vancung pennak nan mah ta si ee tiah kan cawnpiaktu zan ah nu le pa nu lai le nu le pa nung rih mi a nei mi vialte nu le pa si hna usih hika kan fale vialte nih tuzan ah kan chimmi vialte hi a tak in thaizing in tuah si law Inun pi selaw vancung thluachuah vawlei thluachuah kan co ko lai. Kan zate ca Bawipa nih thluachuah kan pek piak ko seh.